Ikinji gezek gelýäňiz sag boluň men öňem siziň bilen gürleşişimiz ýaly şu üç aýda bir iki aýda bir psihologiýaň käbir temalaryny adamlara peýdaly bolup biläýjek temalary gürleşeli diýip gürleşipdik siziň bilen
bu günem self care türkmençesi Öz ideg ýa-da öz aldadan etmek ýaly bir zat. Hawa.
Şonda bir neme, temany isleseňiz-ä adamlar gelipdir. Ýuwaşlyk bilen başlap bileris. Siziň hem kän wagtyňyzy almaýyn.
Başlalyň. Mhm.
Sora bilen başlalyňmy ýa ýöne aýdybereýinmi? O self care diýende men birazjyk Indi öýşüme bir açyk taýynlanjak boldum çynymy aýtsam. Ne, näme zat diýip. Her kime her hili bolýar eken self care. Her adamyň self care-i öz aladasy, öz idegi başgaça bolýar ekeni. Owa, self care näme, näme bilen baglanyşykly, nähili şu zatlar bilen başlap bileris. Soň adamlaryň eger nemesi soragy bolsa, ýazsalar şoňa görä-de dowam edip bileris. Böyle.
Şahyr özüňe seretmek, öz ideg, türkçesi öz bakym bolup geçýär. E, şo taýda näme diýýär? Biz öz bedenimize seredýäs, meselem, kesellememek üçin. Şolar ýaly biz öz beýnimize, öz mentalny saglygymyza-da seretmeli diýýär. Ruh saglygymyza diýýär. Awa, ruh saglygymyz, psihologiki saglygymyz, mentalny saglygymyz şoňa seretmeli. Sebäbi Eger oňa seretmesek, beden keselläp biler, biziň psihologiýa tarapdan hem keselläp biler. Stresden ýaňa hatda ol hakyky neme, nähili, meselem, stres bolup ýaramamyzda kän bilemzok, hakyky ýaly göremzok. Şo fizisiki kesele geçýänçä, fizisiki kesele geçensoň şony hakyky ýaly görýäs, dogry dälmi? We şo self care etmesek, özümize seretmesek, Onda şo stresden burnout, ne wygaranie bolýar, ö, nime, ken stres, stresli situasiýada dowam etseň, burnout bolýar, ýanýan ýaly bolýar. Şondan ýaňa beýe, ö, fatik, ö, compassion fatik diýip bir zat bar. O taýtda başgalaryna gaty kän, ö, Üns bermek, başgalaryna gaty kän wagt bermek, şondan ýaňa adam ýadap bilýär, gaty kän empatiýadan ýadap bilýär. Şon ýaly zatlara ýol açybilýär we on ýaly zatlar ýol açylanda näme stres gormonymyzy ýokarlandyrybilýär, kortizol gormony ýokaryk gidibilýär. O ýokaryk gitse beden, beýnimiz Bütin hemme zadymyz obşi postoýanno bir uruşda ýaly, dowamly uruşda ýaly duýýar özüni we şeýdibem depressiýa-da bolup bilýär adam, geçen sapar gürleşdik, hawa, başga-da kesellere ýol açyp bilýär. Şonuň üçin self-care-iň ýeri ullaka, köp adam üns berenok we köp adam meselem self-care diýlende kellesinde näme gele, aý salona gitmek, dyrnagyňy ekdirmek. Hawa, olam bir self-care, ýöne on ýaly hökman Pul sowulmany, lýuks birneme bolman däl. Meselem, başga näme? Köp adamlaň kellesine gymmat bir otdyha gitmek, gymmat bir ýerde dynç almana gitmek, şolar ýaly zatlar kellesine gelýär. Meselem, Baliýa gitdim, self-care etdim ýa-da retrite gitdim diýýärler. What retreat moda boldy. Ondan şo zatlarda-da nähili adam diňe şo näme zata keletmeýle self-care diýlende. Sebäbi indi trend boldy-da, moda boldy self-care etmek. Şonuň üçin diňe o näme zatlar däl aslynda self-care. Self-care günde bäş minut özüňize wagt aýryp, Meselem, günde bäş minut kitap okamak sagtyr. Günde bäş minut ýöne ýuwaşlykda hiç kimiň sesini eşitmän oturmagam sagtyr. Wagtynda ýatyp, wagtynda turmagam sagtyr. Oň daşynda, meselem, ýöremäne çykmak sagtyr. Bu zatlar pul islänok. Bu zatlara, meselem, pul sowmak gerek däl, baý bolmak gerek däl. Gaty kän wagtam islänok. Hawa, käbir adamlar gaty-gaty Işi kän bolýar, käbir, meselem, Amerikada ýaşaýanlar bilýär, üç-dört işde işleýänler bar. Hepdäň alty güni işleýär, bir gün dynç alýany bar. Hiç hili dynç almaýanlaram bar. Ol, olar ýaly adamlaram tanaýan. Indi durmuşyň kynçylygy kän-dä. Onnoň çagaly bolsa, maşgalaly bolsa, köp adam işden gelýär, öýde iş dowam edýär, ýedi ýigrimi dört. Onnoň şon ýaly Nähili şon ýaly skedýulda şon ýaly rutinada wagt tapmak kyn bolýar adama we wapşe özüni ýatdan çykarýar. Hawa gidip witamin içibiler, witamin D diýdi, ol witamin B diýdi. Özümi gowy duýmak üçin witaminlerem bir ýere çenli. Ýöne meselem biz özümize bir wagt aýyrmasak, gowy görýän zadymyzy etmesek, şo gowy görýän zadymyz bilen meşgul bolmasak, bedenimize seredişimiz ýaly, dişimiz arassalýar-da, dişimiz kesellemesin diýip. Tä diş dogtora gidende nähili agyrýar. Şonuň ýaly hem biz beýnimize-de üns bermeli, biziň öz psihologiki saglygymyza-da üns bermeli we şo bäş minut bolsa-da şony rutina edip dowam etmek, asyl maksat şo taýda, şony etmek kömek edýär adama burnout-dan, beýleki kortizolyň ýokarlanmasyndan we postaýanly ýadaw duýmakdan. Köp adamdan eşidýän, kyrk sagat işleýän adamlardanam eşidýän, ýigrimi sagat işleýän adamlardanam eşidýän, käwagt özümem diýýän, men ýaman ýadaw, men ýadaw, ony edesim gelenok, muny edesim gelenok, ýadaw. Köp eşidýäs.
Ýöne şo ýadawlygyň sebäbem özümizde self-care etmeýänimiz. Self-care-i wagtynda etmeli. Sebäbi ünsümizi bar durmuşdaky problemalardan, işden, öýüň gutarmaýan problemalaryndan ünsümizi bölüp, diňe özümize üns berip, diňe özümize fokus edip, kellämizdäki geçýän pikirleri diňlemek, şol hem self-care. Meselem, meditasiýa, mindfulness, şo zatlar hem self-care. Iň bolmanda, Diýeli bir işde bäş minüdiňiz bar, oturyp instagramda skrol edenden, ýöne wideo görüp ýa tik tokda wideo görenden, meselem daşaryk seretmek aýnadan, bir güne seretmek gün çyksa, ine gyş geldi indi güni kän görmeýäs, ýöne şo güne seretmek, bir arassa howadan dem almak, ýa-da ýöne bir potologa seredip oturmaga kömek edýär. Biz işde näme diýýäs köp klientlerimize, gelýän pasiýentlerimize köpüsine meselem žurnal tutýas günlük. Öň çaga wagtymyz günlük tutýardyk, gyzlar kän edýänler.
Herum bolan zady ýazýarlar. Şol ýaly şekilde ýazsaňam şolam kömek edýär. Sebäbi öz edýän pikirliňe, pikriňe seretmäne kömek edýär. Nähili pikirler geçýär? Negatiwny pikir geçýärmi kelläňden, pozitiwny pikir geçýärmi? Ýa-da situasiýany nä, nähili düşünýäs? Tä bir situasiýa bolanda, şo situasiýanyň bize edýän täsiri, biziň şony nähili kabul edýänimiz, meselem, nähili şoňa seredýänimiz we näme pikir edýänimizden gelýär duýgularymyz, dogry däl? Ondan şo taýda şo zatlary ýazmagam kömek edýär, şolam self-care. Iň bolmanda, kelläňize ideýa gelende-de şony ýazýaňyz-a, ýogsam uçup gidýär ideýalarym.
Şolam bir şon ýaly möhüm ýeri barda neme dnewnik günlük ýazmagyň. Düşündim. Negatiwnyý pikirler adamyň ruh saglygyna täsir edýärmi? Nähili şu tarapy? Hawa, indi kakras şu birküç günlükde bir Bir artikl ýaly bir zat okapdym. Nime, akademiçeski däl, ýöne bir gysgaça bir artikl da şony okapdym, şo taýda neme diýýär. Negatiwny pikir edeňizde, siziň beýniňiz üýtgär, şo üýtgeýär, beýniň strukturasy üýtgäp başlaýar, gurluşy üýtgeýär we şo negatiwny pikire görä özüni alyp barmany başlaýar. Meselem, men ýadaw, men ýadaw, men ýadaw diýýäňiz-ä, Beýniňiz bu ýadow, ýadow, ýadow diýip bedene gidýär signal. Ýadow, ýadow, ýadow. We ýa her kim meni ýigrenýär. Her kim meni ýigrenýär diýýäňiz. Şoňa fokus edýäňiz we her kim sizi ýigrenýän ýaly bolýar. Sebäbi siz her kiçikki negatiwnyý detallara üns berýäňiz we özüňizi ýigrenilýän ýaly duýýaňyz. Meselem, lupa alyp oturyp bir siňege seretsek, şo siňek ullakan görünýär. Lupany goýup ýüze süýşüp seretsek, ýaňky siňek kiçikkä. Dogry. Şo negatiwnyý pikirlerem şoň ýaly bolýar. Şo negatiwnyý pikirlere lupa tutan ýaly bolýas. Diňe şo negatiwnyý pikir aýlap aýlap dursak, özümizem gowy duýmaýas, hem özümize ynanjymyz peselýär, özümizi gowy duýşumyz peselýär, adamlar bilen gatnaşygymyz peselýär, motiwasiýamyz peselýär. Dogry. Şoň ýaly zatlara täsir edip bilýär. Hatda depressiýada näme adam postaýan negatiwnyý pikir edýär. Dogry, dogry. Şo, şo Duncan bar, American who speaks Turkmen diýip bir oglan bar, Duncan. Şo ýazypdyr ýaňy siz gürläp oturanyňyzda. Meňem hemişe özüme ýada, Duncan saňa degişli onda sen negatiw pikirleriň bardyr belki. Şoň üçin özüň ýadaw diýýänsiň. Meselem diýeli, uklamagam self care girýärmika Arzuw? Uky, koneşne, çok ýere girýär. Biz köpimiz, ine men meselem ulalamda, ula çagalykdan şu şu wagta çenli ulalýança maňa näme diýilýärdi? Görüňde ýatarsyň. Tur ony et, turma ony et. Awa. Git, oňa o kursa git, bu kursa git, görüňde ýatarsyň. Diýerler. Hawa, aktiwny bolmaly, gowy zat. Ýöne dynç almagam gerek. Käwagt sport zala gidýän bolsaňam, meselem, sport zala gitmek ýerine käwagt bir sagat uky gerek.
Indi şo öň meselem sport zala gitmeýän günüm özümi günäkär duýýardym. Gidemok men özümi zabrosýt edýän eýle-beýle diýip. Indi bolsa ýok men ýatmaly, ýatmaly bolsam men geçip ýatmaly. Belki şo gije gowy ýatanärler. Şon ýaly pikirlenýän, näme üçin meni ukym tutýar.
I şoňa görä özüme meselem rugsat berýän. Gitdi ýataý, bu sport zala gitme. Şol ýaly uky wažnyý, sebäbi ukam biziň ýene-de özümizi duýuşymyza, saglygymyza, beden saglygymyza, akyl saglygymyza hemme tarapdan täsiri bar. Hatda gyzlar gelinler seredýän bolsa, az ýatýan bolsaňyz çalt garraýaňyz, onam aýdaýyn.
Şonuň üçin
Wagtynda ýatmaly, wagtynda neme etmeli. Näme diýerler, alty-sekiz sagat ýatmaly diýerler gije. Ilkiräk adam obedde-de on bäş minut ýa bir sagat ýaly nap etseň, obed ukusyna gitseňem gowy täsir edibilýärmiş. Dogry.
Ýöne ýatyş sagatlaram neme öýdýän, möhüm öýdýän, dogry dälmi? Näçede ýatanyň, näçede turanyň. Hawa sebäbi meselem näme diýýärler iň gowy uky gije ondan ýalňyş bilmeýän bolsam daňdan ýa üç ýa dört şo milaniniň salgylanýan wagty
sebäbi şo wagt
garaňky gaty garaňky bolýan üçin biziň beýnimizem şonýa zatlara öwrenişen dowuşdan genetiski we şobat iň produktiwny uky alýar beýin we şobat aslynda ýatyrka biziň beýnimiz dynç alanok biziň beýnimiz günüň dowamyndaky bolup geçen zatlary işlemegine dowam edýär ýöne şo işleýiş prosesi normalny spokoýny spokoýny prosesde geçýär ol ýöne haýdap haýdap haýdap haýdap işlänok spokoýny prosesde geçýär ýöne meselem täze informasiýa öwrenen bolsak şony şoňa täze ýollar gurýar beýnimiziň içinde neýronlar we şoň ýaly beýin işlemegini dowam edýär meselem uky göremizde beýnimiz işleýär aslynda ýöne gowy şekilde eger ýatmasak onda ştaýda amerikada näme diýýärler üçünji şift işleýänler gije işleýänlere üçünji şift işleýärler diýerler deadman deadman şift diýerler öli adamyň işleýän wagty diýerler men özüm işledim gije Skorda işledim öň gije. Hezil däl. Hezil däl.
Ukyň alyp bileňok-da hiç hili. Ýok.
Ol beýne gaty bilemok. O sagatda işleýän adamlar soňlugy bilen öwrenişýän bolaýmasa, men hem pitserýada wagtym gije açýardym. Hiç kimem işläsi gelenok, özüm işleýärdim. Ertesi gün ol obedden soň uýanýan ukudan günüň gutarýar. Ýani gaty.
Ukyň düzeni gaty önemli-de. Beýni üçin hem, ruh saglygy üçin hem. Hawa, meselem, bir adam şu wagt rak kesellese, Hudaý saklasyn, ýene-ýene şon ýaly keseller, agyr keseller bolanda, esasy zat dogtoryň diýjek zady, ukyňa seret, iýmitiňe seret we azajygam bolsa sport et diýer. Çyk ýöre diýer.
Hiç hili sport zala gidesiň gelmeýänem bolsa, çyk-da ýöne daşarda arassa howadan dem alyp ýöre. Meselem, şon ýaly ýöremäne nemesi kaýajy diýilýärmi?
Terpeniýeti ýetmeýän adam adamlar bar.
Awa, sabry ýetmeýän adamlar bar. Ýanyňyza birini alyň gürleşmäne. Hemmämizem gürleşmäni gowy görýäris. Adamlar bilen gowy görýän adamlaryňyzy alyň we ýa gulagyňyza nauşnigiňizi dakyň, aýdym diňläň. Ýöne onda-da seresap boluň, ýoluň gyrasynda ýöremäň. Ýa-da audiokitaplar bar. Audiokitap goýuň, diňläp ýöräň. Şonýa zatlar. Iki işi bir wagtda hem kitap öwrenýäň, hem saglygyňa seredýäň.
Geçen bir ýerde gördüm, bir ýerde diýip indi sosial mediýada gördüm. Neme diýýär, ChatGPT-den adamlar soňky döwür soraýardy, ýüz kyrk ýaşyňa çenli nähili ýaşap bolar diýip. Interesni bir fakt bardy şo taýda, şuny diýýär ChatGPT, Iýen-içeniňem däl, saglyk ýaňky jyma zada gitmegem däl. Iň uly mesele eger stresiň üstünden gelip bilseňiz, stresden uzagrak durup bilseňiz, ýa ýa ömrüňizi uzatjak zatlaryň başynda gelýär stres diýýär. Şo stres asyl adamy kesel edýär, asyl adamyň ýaşamyny gysgaldýan zat diýýär-de. Sizem näl näme pikir edýäňiz şu temada? Dogry sebäbi şoň ýaly hem isledibem bar.

Şu Talamer waka diýen ýadyma doly düşenok. Ýaman kän wagt boldy okanyma. Ýene şol najeýis. Şoň boýy gysgalýar diýär. Şoň boýy gysgalanda biziň ýaş, saglykly ömrümiz gysgalýar diýip okapdym.
Bakalawr okap durkam okadym ony. Kän ýyl boldy.
Ýöne şo ýadymda galdy, şoň ýaly postaýany stresde dowam etmegiň adamyň durmuşyna zyýan berýändigini. Hatda, meselem, köp adamam diýýärler, stres bolsaň, kesellärsiň, stres bolsaň, ýürek agyryň bolar, stres bolsaň, başga agyr kesellerem geler başyňa,
immunitetiň peselýär. Meselem, Diýeli, bir minut, bäş minut arasynda stres bolaňyzda bäş-alty sagatlap kesel ýaly bolýar beden. Şonuň ýaly agyr nemäň aşagyna girýär, basgyň aşagyna girýär. Sebäbi kortizol gormon wyrabatować edip başlanda beden özüni bir söweşde ýaly duýýany üçin Survival mode, özüni gurtarmak üçin nemä girýär, sostoýaniýa girýär we şondan beden ýarawsyz ýaly bolup başlaýarmyş. Şonuň üçin stresiň gaty nemesi adamyň bedenine, beden saglygyna, akyl saglygyna zyýany kän we şu self-care-iň, Şonda aýdyp geçeýin, self care aslynda stres bilen baş etmäni öwrenýär. Stres ýokka, stres bilen baş etmäni öwrenýäňiz. Stres ne biz öz öz her kim öz özüni tanaýar. Ýa men özümi tanaýan, men stres bolamda nähili nämeler edýänimi bilýän. We şonuň üçin hem stres bolmakam özüme self care rutina gursam, Meselem, stres bolanda, belki şo strese şon ýaly gaty bir ýokary bir şekilli reaksiýa bermerin. Belki pesiräk reaksiýa berin, pesiräk reaksiýa bersem, meň akyl saglygyma gowy bolýar, meň beden saglygyma gowy bolýar, meň günlük durmuşymdan kän zyýan göremok onda. Şo meň durmuşymy dowam etmegime zyýan berenok. Eger-de men özüme self care rutina gurmasam, We stres bilen baş etmäne ýollary gurmasam özüme, döretmesem başdan, onda stres bolanda näme bir garaşylmadyk ýagdaýda üstüňe bir bomba düşen ýaly bolýaň. Üstüňden gaýnan suw akydylan ýaly bolýaň we berjek reaksiýaň her hili bolup bilýär. Gaty gaharlanyp, däliräp, gygyryp aglaýanlar bar. Ýok, gaty içine ýapynyp, hiç hili reaksiýa bermän bir durmuşdan sowaýanlar bar. Gidip urşup sögüşýänler bar, gidip özüne zyýan edýänler bar. Her hili reaksiýa berýän bar. Ýöne her kim şo bir reaksiýa berenok, konýeşne. Ýöne her kimiň stres bilen baş edibiljek derejesi hem başga. I we nähili stres gelýänini, meselem, şu wagt näme diýeli, Bir adamyň durmuşyny biri işden kowulsa, diýeli, hä? Bir adam, aý, borlaý, kowuldym, başga iş taparyn diýip geçer. Ol hem reziliens, öň tapada çykyş edipdim, şonda reziliens barada, çydamlylyk barada gürläpdim. Şoňa-da deýýär azajyk. We şo self-care biziň çydamlylygymyzy hem artdyrýar, ýokarlandyrýar. We başga adam bolsa işden kowlanda, boldy meň durmuşym gutardy, men indi hiç zat, meň hiç zadym ýok, gidýä özüne zyýan berýä, ýa-da gidýä polnostýu motiwasiýasy gidýä, depressiýa girýä, krowatdan çykanok, indi men hiç zat, men nol, şon ýaly pikirler gelip bilýä. Dogry, düşünikli. Şu wagt meselem men bilýän şu bizi häzir nemede asobinda tiktokda seretjekleriň köpüsi daşary ýurtda we stres edýän zatlaram alada edýän zatlaram Türkmenistandaky ýakynlary ejeleri kakalary men diýýän şolar bilen baş etmek üçin nähili şolar bilen günlük whatsappda görüşselermi Ony kabullan. Çünki şuny pikir edýän. Meselem, geçen bir oglan diýýär-de, gürleşip otyrkak, Bir zady kabullanmak diýýär, gowy diýýär. Ýöne diýýär, şoň, şoňy hemişe alada etkezmek bolarmyka, bolmazka, bir gün ejem görermikam, görmezmikam? Ýa-da men kabul edip, hawa, men Amerikada, Türkiýede, Rossiýada, men işläp ýörün, işläp öýüme pul ugradýan ýa-da işläp özüme gowy seredýän, Gerek wagt ejem bilen gürleşýän diýip dogy şo ýolda spokoýno kabul etmek bar. Birem men haçan giderkam, haçan nem ederka, stres, häzir tim boli bilýäňiz ýany käbir adamlaryň ekstresde stres bar tutularmykam öýdüp ýa-da başga zatlar öýdüp. Şo wagt näli baş etse bolar şu zatlardan? haýsy ýollara neme etseler bolar, başwursalar bolar? Meselem, şo kabul et, kabul etmek bir zady iň ýeňil ýol. Kabul etmek gaty kyn. Ýöne şo stres bilen baş etmekde iň ýeňil ýol. Sebäbi bir zady kabul edibilseňiz, şony başarsaňyz, gaty ullakan bir zat başardygyňyz bolýar. Sebäbi şonda şoň bilen baş etmek ýeňilleşýär. Ýaňky ullakan Problema tä eger kabul etmeýän bolsak, şony erjeşýän bolsak, biz oňa gaty kem energiýa berýäris. Diňe kellämizde diňe şony pikirlenýäris. Uzak gün, uzak gije näme etsemkäm, näme ederkäm, bu beýder, bu beýle bolar. Şo aýlap oturýas-da, rumination iňlisçesi, şo bir pikiri aýlap durýas. Meselem, We şonda gaty kän energiýamyz şoňa gidýär. Ýöne şony pikirlemekdenem ýadaýar adam. Eger-de kabul etsek, onda sen kabul edýäň, hawa, men şu wagt daşary ýurtda. Men ejemi, kakamy göresim gelýär, ýöne men gidibilemok. Ýa-da olar bärik gelbilenok. Onda, meselem, men işlemeli, olaram işleýär ýa-da başga näme, wiza berlenok, ýene bir zat. Olar gelbilenok, näme edibiler? Onda şony kabul etdikden soň, tä biz bärik özümiz käbirlerimiz saýlap gelýäris, käbirlerimiz saýlaman gelýäris daşary ýurda gidemizde. Onuň nähilem bolsa, her kimiň durmuş ýagdaýy başga. Ýöne şony kabul edip, şoňa görä şony çözmek uje başgaça situasiýa seretmäne mümkinçilik berýär. We meselem şon ýaly situasiýada diýeli bir adam Işläp ýör Türkde. Türkmenistana gidibilen aksyýap pul gazanmaly, maşgalasyny eklemeli ýa-da jaýy galdyrýandyr, magazin açjakdyr. We şol ýalakda kyn näme ejem kakam görüp bilermikäm, ejesi kakasam ýaşy uly bolsa alada edýänler. Normalny neme ýagdaýy bolan üçin alada edýär. We şo taýda Edibiljek zady, hawa, şunuň ýaly situasiýada meň başyma şunuň ýaly agyr bir situasiýa geldi. Men ejemiň, kakamyň ýanynda bolup bilemok. Ýöne men olara pul ugradyp, olar, olar has gowy durmuşda ýaşaýabilsin diýip, men olara üpjün edibilýän. Çörek, çörek aladasy, nahar aladasy bolmasyn diýip üpjün edibilýän. Egin-baş eşik alyp bilýärler diýip üpjün edibilýän ýok. Şony özüne şol situasiýaň birä kabul etmek, birem şoň pozitiwnyý taraplaryna fokus etmek, şolara üns bermek. Negatiwnyý tarabyna däl. Hemmämizem göresimiz gelýär maşgalalarymyzy. Dogry. Şo taýda näme indi WhatsApp-a, imo-a, Instagram-a, her kim bir ýerden jaň edýär, görüşýär. Şo jaň edip görüşmek, Mümkinçilik bar bolsa, olam her kimde bolanok, käbir adamlar tä telefon ulanyp bilenok ýa-da internete dostupy ýok. Şon ýaly mümkinçiligi bar bolsa şony etmek, ýöne regulýarno gürleşmek. Gürleşeňizde-de, hawa men seni göresim gelýär, göresim gelýänini aýtmak, ýöne meselem Wah şeýle boldy-da, beýle boldy-da, durmuş nähili, waý, waý, waý diýip oturman, sebäbi onda hem siz ýene negatiw çekýäňiz, hem garşyňdaky adama-da negatiw berýäňiz we bütin bu gürrüňdeşlik negatiwe gidýäni üçin bir nimeden soň bedeniňiz bu gürrüňdeşligi islemän bilýär. Sebäbi size gowy gelenok. Ýa käwagt biz öz psihologiki saglygymyza bolup geçýän zatlara üns bermänimizde beden çykaryp başlaýar özünden. Meselem, stres diňäň egzema çykyp bilýär. Men özüm özümde bolan zat, men magistratura okap görkem, gaty kän stres bolýardym. We üns beremokdym, sen işleýärdim. Çaga ba, okuwa gidýän, hepdede 4 gezek Çikaga gidýän, 2 sagat ýol trafik. We şo şo näle näme de men egzema çykyp başlady. Biraz stressden çykýan eken. Başga hiç hili sebäbi ýok. Okuw gutardym. Ekzame ýok. Ekzame geçdi. Böyle dermatologa zatda gitdim. Olaram diýdi stressden çykýan edibiljek zadyň. Ýa stressiňi azaltmaly, ýa krem çalmaly i şon ýaly dowam edersiň. Stress gidýänçä durmuşdan. Şon ýaly şon üçin şon ýaly ýagdaýlarda-da ýaňky ejesini göresi gelýänler üçin, maşgalasyny göresi gelýänler üçin ýagdaýy kabul edip Size şondan soňky şo ýagdaýy ýeňilleşdirjek, size has ýeňil bir şekilde şony şo ýaşamagyňyzy dowam etdirjek zatlary döretmäne seretmeli. Esasanam pozitiwny zatlara fokus etmeli. Näme üçin bir adam meselem türke gidýär? Pul gazanmak üçin. Belki has gowy gelejek bolsun, belki okuw okaýandyr, belki özüne şo taýda biznes gurjakdyr. Belki birini söýendir şo taýda, şonuň bilen ýaşaýan üçin. Ýa meselem Amerika gelenler has üýtgeşik bärde mümkinçilikler bar. Şolardan peýdalanaýyn diýip gelýär. Ondan şolara fokus etmeli bolýaňyz we şo mümkinçilikleriň size berýän zadyna fokus edip, siz hem şondan peýdalanyňyzda siziň maşgalaňyza nähili peýda bar, şo zatlara seretmeli bolýaňyz. Şo
garaz, bagyşlaň, garaz dur içindäki ýagdaýyň pozitiwny tarapyna fokus bolmaly-da biz, şonda biziň üçin has gowy bolýar. Hawa, sebäbi negatiwa fokus etsek, ýene-de şo nähili bolýar? Ýene-de ullakan lupany alyp, bir kiçi gelemä tutan ýaly bolýar-da, o negatiwa gaty kän energiýa berýänimiz üçin, şo biziň hakykatymyz bolup başlaýar. Şo biziň gündelik durmuşymyz bolup başlaýar. Eger-de biz hawa şuň ýaly erbet ýagdaýa düşdüm, şuň ýaly erbet ýagdaýda men, aladasyny etmeli, şoň agyrsyny Ýürek agyrysyny diňledeni, emosional agyrysyny çekmeli, hawa, kynçylygyny kabul etmeli, ýöne durmuş dowam edýär. Eger-de başarmaýan bolsaňyz, onda gaty agyr bolýan bolsa birine, öýe gitsin, maşgalasynyň ýanyna gitsin. Eger hiç bolmaýan bolsa, hawa.
Ýöne başaryp şondan soňam dowam edibilýän bolsa onda öz guran arzuwlaryna ýoluna dowam etsin. Dogry. Bu self care hakynda indi ýene näme etjek meselem self care her gün edilmeli bir zatmy ýa-da meselem hepdede bir gezek edilmeli bir zatmy ýa-da ony bölüp bileris meselem her gün şuny edip biler adam hepdelik şuny edip biler meselem diýeli haýka gidýän men Iki hepdede bir haýsy gidip biler, soň ýöne günde bäş minut özüňe aýyr, meditasiýaňy et, otur, pikirlen, şoň ýaly nähili edip plan etsek has peýdaly bolar self care biziň üçin. Indi self care-de bäş sany punkt bar, bäş sany bölege aýyrýar. Fiziçiski self care, fiziki bedenimize seretmek, nähili meselem, suwa düşmek, dişimizi arassalamak, witaminleri alýan bolsak, witaminlerimizi almak, derman içýän bolsak, derman içmek, arassa nahar iýmek, ýöne her gün McDonald's iýip içmeli däl. Ondan käwagt iýseňiz bolýar, ýöne her gün däl. Ondan ukyňyza seretmek, bu fiziçiskiý Fiziki tarapdan self care berýär, onda sosialny self care bar. Sosialny self care-de biz gidip, meselem, joralarymyz bilen, dostlarymyz bilen görüşýäs, ondan ýa-da maşgalamyz bilen wagt geçirýäs. Ýa-da iň bolmanda ýaşaýan raýonymyzda adamlar bilen bir görşüp, görşüp, birine kömek gerek bolsa kömek edeliň ýa-da ol bize kömek gerek bolsa kömek soramaly. Şol sosial, sosial neme bolýar, self care. Onam mentalnyý, akyl saglyma, psihologiçeskiý self-care bar, oňa-da näme diýilýär? O taýda indi mentalnyý bilen emosionalnyý, duýgy self-care-ni aýyrýas. Sebäbi mentalnyý diňe duýgy tarapdan seredemzok bu ýerde self-care-de, biziň beýnimiziň işleýşini gowulandyrmana seredýäs. Ýagny täze informasiýa öwrenmek, hökman kitap okamak däl. Käbir adamlar kitap okamany halanok. Onda sen dokumental, dokumentalnyý kino gör. Ýa-da meselem gitde eliň bilen bir zat öwren. Meselem gitde glinnadan näme şo glinnadan zat ýasaýarlar-a. Paçykdan zat ýasaýarlar. Şoň ýaly bir zat öwren. Hawa. Ýa-da nahar bişirmäni öwren, täze tort bişirmäni öwren. Şoň ýaly zatlara biziň beýnimizde täze ýollar gurmana, neýronlaryň täzeden ýol gurmasyna ýol açýar we aslynda beýnimiziň dowamly işlemesine we biziň sammitimiziň gowulanmasyna ýol açýar. Sebäbi täze informasiýa öwrenip dursa, beýnem täze, täze ýaly işleýär. Edil täze ýaly işlänok, ýöne nähili diýsemkäm, täze ýollary gurýany üçin işe. Update edýär özüni. Hawa, işe, işlew ukyby dowam edýär. Ondan. Duýgy duýgy tarapdan self care, emosionalnyý self care-de näme bar? Duýgymyza seretmek. Meselem men diýeli özümi gowy duýmaýan bolsam, men şu wagt näme üçin gowy duýamok? Özümi gowy duýmaýan wagtym meň bedenim nämeleri duýýar? Ýa-da men meselem özümi gowy duýmaýan wagtym demim gysylýarmy? Onda men bäş minut dem almak nime dem almaň ekzersizyny edeýin ýa. Gaty gowy zat şol. Hawa. We ýa

Üç sany isal bilýän zadym diýeli ýa-da bir sany isal bilýän, üç sany elläp bilýän zadym. Meselem, sagadymy el elläp bilýän, rubaşkamy elläp bilýän, saçymy elläp bilýän. Onnoň iki sany diýeli tagamyny al bilýän we ýa isal bilýän edip bilýän zat ýa olar kyn aslynda olary tapmak kyn. Meselem, suw içersiňiz ýa-da bir şokolad diýersiňiz tagamy gelýär. Onnoň bir isem öz isiňizi alarsyňyz ýa-da bir gülüň isini alarsyňyz. Aslynda şolam siziň beýniňizi şo taýda köşeşdirýär. Şoňa tehnikalar kän. Şoňa zatlary öwrenselerem bolýar. Emosionalnyý self-care üçin ýaňky dnewnik ýazmak, emosionalnyý self-care, meditasiýa etmek, bäş minut sessiz oturmak, emosionalnyý self-care. Gaty gowy zatlar bu.
Hawa.
Ýöne özüňizi, pikiriňizi, bolup geçen zatlara neme etmek, üns bermek, mindfulness, şo şo momentde näme bolup geçýänine üns bermek. O, Geljekde plan zat bolarmyka? Ýok, geçmişde maňa plany, seň saçyň plan hili diýdi diýip, olar o zatlary pikirlenmän. Şo emosionalnyý birem spiritual bar. Olam dini. Edil dini diýip perewod edilenok. Religio, religious däl-de spiritual, ruhy. Spiritual ruhy.
Awa, ruhy bolýar. Olam biziň Hudaý bilen gatnaşygymyz. Indi her adamyň öz dinine garşy gatnaşygy tapawutly. Hemmämiz standart däl. Käbir adamlar ynananok, käbir adamlar ynanýar. Men ynanýan adam ýaly bolup, meselem, meň öz gatnaşygyma seredemde, näme diýýär? Doga okasam, gowy duýýan özümi, dogry dälmi? Meselem, käwagt gaty kän stres bolsa ýa-da bir zada karar berilmeýän bolsam, ekstra doga okasaň, özüňi gowy duýýaň. Şolam self-care. Şo zatlar self care. Meselem türkler näme diýýär kyrk gezek plan süýräni oka diýýär. Meselem şonýa zatlar etseňem self care. A o kyrk gezek edil kyrk gezek okamana käbir adamlaň wagty ýokdur ýa-da başga sebäpler bardyr. Ýöne bir doga okamagam ýa-da hudaýdan dileg etmek, oturyp bäş minut öz durmuşyň barada pikirlenmek ýa-da sen näme gowluk etdiň şu gün ýa-da saňa näme gowluk edildi. Meselem, Şükür žurnal tutmak. Oňa da näme diýilýär? Grati gratitude journal diýilýär. Mhm. Olam nämä şükür edýäňiz? Men saglykly. Men şu gün saglykly, şoňa şükür edýän. Şu gün men em, plan nahar iýdim, şoňa şükür edýän. Şu gün gowarýan joramy gördüm, şoňa şükür edýän. Şu zatlar hem self-care. Şu zatlar hem beýniň täzeden täze ýollar gurup, täzeden näme, gurluş, beýniniň gurluşygyny üýtgetmäne, ýöne gowy dere, gowy taraba üýtgetmäne kömek edýär şon ýadatlar. Şolar hem meta self care. Self care bir zat däl, 50 zadam däl. Her Gaty hili gowy her zatlar. adam üçin. Awa, ýöne şo her gün etmeli. Meselem, siz diýdiňiz-ä, haýk edýän diýdiňiz. Iki Mhm. hepdede bir, ana, indi Mhm. siziň wagtyňyz iki hepdede bir gezek haýk etmäne bar wagtyňyz. Mhm. Ol Postoýanny rutina bolsa, gaty gowy. Galan wagtlar näme edibilýäňiz? Bäş minut özüňiz özbaşyňyza oturybilýäňiz. Ýa-da aýnany açyp, aýnadan daşaryk seredibilýäňiz. Men her gün, hawa, her gün tans edýän otuz minut. Maňa gowy gelýär şo. Gowy.
Olam gaty gowy self-care. Olam gaty gowy self-care. Tans etmek adamyň ruhuny janlandyrýar, ýaşlandyrýar. Nähili diýsemkäm, kreatiwny tutýarsa her hilek nemeleri dwiženýeleri öwrenýär bedeniň saglygyna da gowy meselem çykyp ýöne indi şu wagt gar ýagmaka çykyp ýöne şu owadan ýapraklaryň reňkine seretmem bir bäş minutiňizi alýar ýa ýolda işe barýarka meselem maşyn ulanmaýanlar üçin ýolda ýöne ýöräp barýarka-da şo daş daş töweregindäki bort geçýän zatlara üns bermegem sowky Hawa. Gaty kä zat gerek gel. Hawa, meselem, pişiňi sypalamansak ýer bolup bilýä. Oturyp ýoldaşyň belen, joraň belen, dostuň belen, çagaň belen gürleşmek. Ýöne puduşam, ýumşak temalar barada, gowy temalar barada gürleşmegem zat ger.
Bir zat ýazypdyr, şuny okaly isleseňiz. Tailanddan ullakan salam. Diýýän zatlaryňyz gaty gowy we peýdaly. Sag boluň. Size sag bolsun aýdýarlar. Size sag bolsun.
Seredýänler üçin.
Neme çagalar bilen bir näme edip bolar? Diýdiňizem, gerçi şu wagt meselem gowy wagt geçirmek, meselem şahmat oýnamak ýa-da aduşam gepleşmek, olary diňlemek ýaly. Olaram self-care-e girýär aýdan dogry, meselem aýlajak edip boljak. Hawa.
Sosialny, sosialny self care, şo sosial self care-e girýär, sebäbi biz adamzat nähili adamlar käbirleri diýýär, men hiç kimi halamok, men ýeke özüm bolmany gowy görýän, şonda-da içinde bir ýerde başga biri bilen bir gatnaşyk gurmak isleýärler. Gatnaşyk gurmak bize gowy gelýär. Adamzat üçin gowy gowy tarapdan neme edýär gatnaşyk. Gowy gatnaşyklary saklamak hem bizi hem support system, ýagny başgalardan kömek almak, başgalarna kömek bermek, şo sistemamyzy ýokary derejede tutýar. Sebäbi durmuş ýeňil däl. Hiç kimiňem durmuşy ýeňil däl. Her kimiň öz başyna, özüne görä kynçylygy bar. Eger-de gowy gatnaşygymyz bar bolsa, kyn ýagdaýda baryp ýüregimizi açyp bilýäris, aýdyp bilýäris näme bolanyny. Şonuň üçin gatnaşyk we ýöne oturyp gülüşmek, bir türk kino görüp, kofe içip, türk kino görüp, bir çit-çitlemek, biri bilen şo türk kino barada gürleşmegem bir self-care. Şolam şoňa girýär. Dogry. Awa.
Dogry. Al, e, bir de dogry diýýäňiz. E, oglanlar bilen oturyp kino görüp gülüşmek hem, значит, self care e, her gün edilmese-de, hepdede bir, Awa. aýda bir. Awa.
Ýöne näme- näme seçtäýde e, möhüm zat self care-de özüňize rutina dörediňizde, meselem, bir e, kalendar ýaly bir zat alyp, öňünden ýazmak, meselem, men birinji gün Gidip ýarym sagat ýörejek. Ýöne daşarda ýörejek. Ikinji ol men ýarym sagat ýöremäne wagtym ýok. Ýöne men bäş minut oturjak, pikirlenjek ýöne. Şu wagt özüm nähili duýýanymy pikirlenjek. Üçünji gün meň täze keks bişirmäne wagtym bar. Üçünji gün oturyp keks bişirjek. Ondan dördünji gün hiç hiç haçan edip görmedik zadymy edip görjek diýeli. Dördünji gün şony ýazýan. Meselem gidip näme diýsek gerek. Diýeli biri zumba aýdyp görmedi, zumba aýdyp görýär dördünji gün. Ondan bäşinji gün men hiç haçan e, gidip bir kafede kofe içip görmedim diýýär. Gidýär-de özüni, özüni swidaniýa çykaryp, öz özi bilen kofe içýär. Şolam self care. Ýa, Ana, sowatly. şoň ýaly. Altynjy gün oduhyn dynç alsa-da bolýar self care'den. Ýa-da islese, meselem, Altyn Junodowyň self-care-i belki obedde ýatmakdyr. Obedde uky almakdyr. Şonda self-care bolup biler. Dogry, dogry.
Ýöne günlük näme, hepdede bäş, bäş gün etmeli diýýärler. Hepdede bäş gün. Bäş gün.
Minimum diýýäňiz-dä, bäş gün. Hawa, minimum bäş gün. Düşnükli.
Ok Arzygül gaty gowy peýdaly boldy. Şunam aýdyp geçeýin eziz dostlar Arzygül şu wagt özüne täze instagram we tiktok hasaby açdy. Soragyňyz bolsa prosta bir sorajak zadyňyz bolsa ýazarsyňyz edil srazu jogap bermezligi mümkin çünki her kimiň işi bar eli degende hökman jogabyny berer. Hawa.
Beýleki akkauntuma kän adamda bar etdi, ýazdy, zat etdi. Onda men her kime kabul edibilmedim. Sebäbi öz öz çagamy zadymyň suratyny goýan akkauntym bolan üçin ýakyn ýar dostumy zatlarymy kabul edýän köplenç. Her kimem ýakyn görýän, hiç kime garşy nemem ýok. Ýöne professionalny akkauntymy aýry tutasym gelýär. Sebäbi şoň ýaly soraglar bar bolsa, şolara wagtynda jogap bermek üçin Säkiä wagt girmän girmeýän günlemem bolýar. Gaty iş kän bolsa ýa işde günüm agyr geçen bolsa internete giremok. Self care özüňe granitsa goýmak. Kä wagt işde ýok diýmän self care. Men şu zady edip bilemok diýmän self care. Şoň ýaly granitsa goýmagam self care. Şoň üçin Onda obşaýdanda da ýok diýip bilmek self care diýýäňizde. Meselem hemişe biriniň göwni görmek üçin şu menden öýkelemesin diýip şoňa hemişe hawa diýmek ýerine Granisa goýmak has gowy diýýäňizda, dogry dälmi? Hawa, granisa goýmak sagdyn bolýar, sebäbi postoýanno her kimiň islegine, her kimiň soraýan zatlaryna ylgajak bolsak, özümize wagt galanok, käwagt öz çagamyza wagt galanok. Onda o taýda uje gaty ekstrem ýagdaýlara gidibilýär, birine wobşe ýigrenç döredibilýär adam. Sebäbi onuň Meselem, diýeli, men birine gaty kän kömek edýän bolsam, her aglanda, her jaň edende, her gelýände ýanyna barýan bolsam, soň diýeli, bir gün maňa bir zat boldy, o meň ýagdaýymam soramady diýip, men öz içimde gaty görüp, şony ýigrenebilerin-ä. Şoňa ýagdaý bolup bilýär. Adam näme, garaşýar öz eden zadyna. Hatda garaşmalam däl, ýöne şo garaşýan nähilem bolsa, şonuň üçin käwagt ýok diýmegem gowy. Telefonyňyzy öçürmek goýmak, öçürip goýmagam käwagt gowy ýagdaý, gowy neme özüňiz üçin. Hawa, granitsa goýmak gowy, işde-de, öz gatnaşyklaryňyzda-da granitsa goýmak gowy. Esasan hem Amerikada işleýän bolsaňyz, granitsalaryňyzy gowy bilmeli. Sebäbi ýöne ýük goýup oturarlar üstüňize. Gürrüň ýok diýersiňiz welin, sizden erbet adam ýok onda. Bar.
Hawa. Dogry. Köp sag boluň Arzygül. Gaty peýdaly boldy. Nesip bolsa ýene iki-üç aýdan başga bir peýdaly bolup biljek tema hakynda şuňa bizem rutin şekilde. O da biziň üçin bir self care bolar belki. Hawa. Hawa şo zatlary etmek. Minnetdar. Eziz adamlar soraglaryňyzy alyp bilmedik ýöne indi Arzygülüň öz sahypasy bar, professionalnyý akkaundy bar. Ýazyp bilersiňiz, men aşakda wideoň aşagynda paýlaşaryn. Wideony Ýutubda we TikTokda paýlaşaryn nesip bolsa. Köp sag boluň Arzygül. Işiňizde üstünlik. Ýene görüşýänçä köp sag boluň. Sag boluň. Size-de sag boluň.